Fl-aħħar laqgħa bejniethom dwar il-futur taż-żona ewro l-Kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel u l-President Franċiż Manuel Macron qablu li jkomplu d-diskussjonijiet għal dan ix-xahar. Illum se nitkellmu mal-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, Dr. Alfred Sant li jinsab magħna fl-istudios. Insellimlek, Dr. Sant. X'qegħdin jipproponu l-Ġermanja u Franza dwar il-futur taż-żona ewro? U sal-mument meta qed nitkellmu għadhom ma qed jipproponu xejn, għax għad iridu jiftehmu. U effettivament il-President Macron għandu aġenda sħiħa ta' xi ikabbar u jżid u jtejjeb. Il-Ministru tal-Finanzi għal-żona tal-Euro, irid budget għal-żona tal-Euro, irid il-fond ta' stabilta li jintuża biex jizom il-pajjiżi eh, fil-wiċċ ikollhom problemi, jisir iżu fond monetarju internazzjonali għall-Ewropa, proġetti sħaħ. Merkel mhux qed tgħidlu le, ma laqas ma qed tgħidlu iva. U ehm, anki dal-aħħar pereżempju ingħata l-Premju Charlemagne ehm, Macron mhm. li ilha ma tiġri minn belt Aken li ttieħ kull sena kważi dal-premju biex timmarka kemm qed jagħmel inizjattivi favur l-Ewropa. U Merkel kellha tagħmillu diskors ta' proset. Imma ftehmu bejniethom illi f'Ġunju jiddeċiedu x'għandhom jagħmlu, x'għandhom jipproponu lill-oħrajn. Mhux għax dak li qed jgħidu huma bilfors jintlaqa', imma dejjem intqal illi kien hemm, kif taqbad tgħid, front wieħed, u meta jkun hemm front wieħed bejn Ġermanja u Franza, l-affarijiet jimxu 'l quddiem. Trid tara issa jekk il-Ġermanja u Franza humiex se jaslu fuq tango flimkien fil-proposti tagħhom li għadhom mhumiex finali. U t-tango ta' Angela Merkel jidher li jibda internament għaliex mill-gvern il-ġdid eh, qed ikun hemm reżistenza għal proposti tal-Kanċillera Ġermaniża dwar iż-żona euro. Allora x'in il-pożizzjoni ta' Merkel dwar il-proposti interni dwar iż-żona euro? Li qed jiġri huwa li fih dan il-koalizzjoni Ġermaniża li qed tmexxi l-gvern għandek tliet Tliet partiti attivi, għandek il-partit tas-CDU ta' Merkel, Christian Democrats, Demokratiċi Kristjani. Għandek il-partit tal-Bavarja, il-Kristjani Soċjalisti, Soċjali. U għandek imbagħad il-Soċjalisti Demokratiċi, is-Soċjalisti Ġermaniżi, it-tielet parti. Kemm fiħdan il-Christian Democrats, Demokratiċi Kristjani, ta' Merkel. U kemm fi ħdan is-Soċjal-Kristjani tal-Bavarja, ħafna deputati mhux qed jogħġobhom ċertu ċertu proposti li qed isiru. U qed jgħidu ma jistax ikun li ċerti deċiżjonijiet ma jibqgħux jiġu soġġetti biex il-Bundestag, il-Parlament Ġermaniż, iżommhom taħt idejh. U kien hemm konferenza sħiħa fil-Ġermanja fit-tieni ġimgħa ta' Mejju fejn tqanqlu dawn l-affarijiet u qed ikun hemm reżistenza qawwija għall-proposti ta' Macron. Minnaħa tas-Soċjalisti li ħafna kienu jaħsbu illi se jkunu aktar favur idejat għal aktar għaqda speċjalment fiż-żona tal-euro, eċetera, eċetera, simili għal ta' Macron. Mhux qed jiġri hekk. Il-Ministru tal-Finanzi Soċjalista, għax mill-koalizzjoni u s-Soċjalisti li qiegħed Ministru tal-Finanzi, żamm in-nies kollha li kellu Schäuble ta' qabel, li kien magħruf li strett fuq din il-ħaġa ma jridx jgħid xejn. U l-proġetti li resqu 'l quddiem biex iwettqu fil-Ġermanja stess, fuq il-budget Ġermaniż, ma tantx taw kont tal-fatt li ħteġilhom iżommu xi fondi fil-ġenb ħalli jużawhom fiż-żona tal-euro. Ġifieri s-sinjali huma li Merkel, anke jekk taqbel xi ftit ma' Macron, qed issib reżistenza qawwija fi ħdan il-koalizzjoni stess tagħha biex timxi 'l quddiem fuq il-proposti li qed jagħmel il-President Franċiż u naħseb illi mhux se jkun hemm proposti b'leader sa issa li se jkunu qawwija Daqs kemm stenna jew xtaq Macron. Sa meta tara dan ix-xenarju kollu, kemm tara realistika l-ħaġa li jintlaq ftehim dwar iż-żona euro qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena d-dieħla? Jiddependi se jkun propost. Jekk se jkunu affarijiet irtokki, pereżempju fil-proposta li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea dwar eh, is-snin 2020 2027 tal-Baġit Ewropew, qed tgħid li taħroġ linja separata illi tintuża ġviri ta' spiża li tintuża biex tibbakkja proġetti fil-zona tal-euro jew barra mid-zona tal-euro li jgħinu lil pajjiżi jersqu aktar qrib xulxin fiħdan iż-żona tal-euro. Mbagħad il-fondi li qed tipproponi tant huma ftit li ma tantx se jservu. Imma fuq hekk jista' jintlaħaq ftehim malajr malajr għax kulħadd jgħidu hija nagħmlu xi ħaġa simbolika. Mhm. Ġifieri jiddependi x'tip ta' proposti se jkunu, jekk ikunu proposti li imorru deep ehm, ma narax li se jdaħħuhom malajr daqs kemm qed jgħidu aktar u aktar għax jiddependi wkoll minn se jiġri fl-Italja. L-Italja hija t-tielet l-akbar pajjiż issa fiż-żona tal-euro meta hi ekki. U jidher li l-Gvern li se jkun qed imexxi l-Italja huwa magħmul minn ħames tikwiekeb u magħmul mill-Lega, il-tnejn li huma ma tantx huma partiti li għandhom fiduċja fl-euro. U allura tista' tgħid li se tkun interessanti kif se tiżviluppa l-biċċa. Grazzi Elissa, Dottor Sant, inkomplu bil-programm niġu lura biex nitkellmu minn hawn ftit tal-ħin.